Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Авыл зурая. Бу программа 80-гә 20 булып бара инде. Кабышлы авылында программа кысаларында яңа 30 йорт төзелә. Алар бернидән дә курыкмыйлар. Бигрәк тә бозаулар да эшләүне яратам инде, шуңа күрә бозауда килдек инде. Восток агр хуҗалыгында хатын-кызлар ниләр белән шөгыльләнә? Һөнәрләрнең барысы да мөһим. Ноль один безнең домашний телефоннан, сто один сотовыйдан, сто девяносто ул Казанга бара инде. Сәрдекбаш мәктәбе укучылары 117 нче янгын сүндерү-коткару бүлегендә булды. Ярдәм итүдән туктамыйбыз. Лапшу готовили, чаи делали. А самое главное, у нас эта волонтерская группа очень дружная. Көмеш яшь волонтерлары хәрбиләргә чираттагы ярдәмне әзерлиләр. Кечкенәләр дә читтә калмый. Бездән шул зур теләк солдатларыбызга исән-сау булып, туган якларына җиңү яулап кайтсыннар иде. Салават күпере балалар бакчасы махсус хәрби операция зонасына ниләр әзерләгән? Уңышлар җыелды. Ел саен гошер сәдакасын җыеп алдык. Кукмарада гошер сәдакасын җыю эшләре дәвам итә. 2020 елдан Татарстанда авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Программада торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган авыл җирләрендә даими яшәүче һәм биредә кимендә бер ел эшләүче гаилә яки Россия Федерациясе гражданы катнаша ала. Бүгенге көндә Березняк авыл җирлегендә Камышлы авылында әлеге программа буенча ничә йорт төзелә, тулырак киләсе язмада. Монда самый кечкенәсе безнең 72 квадрат, дүрт кешегә чукланган инде. Кукмара районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы кысаларында торак йортлар төзелә башлады. Камышлы авылында аз катлы торак комплекс проекты буенча 30 йорт салына. Аренда килешүе буенча торак төзелешенең 80 проценты, федераль һәм республика бюджетыннан, ә егерме проценты эш бирүче һәм муниципаль берәмлек тарафыннан финанслана. Әлеге программада катнашу өчен бер кеше башына унсигез квадратный метрдан артмаска тиеш инде тору җире. И платежно способный булырга кирәк инде. Динар Гыйльмуллин шушы программада катнашучы. Документлар җыю җиңел булмады, ди. Ләкин алар барысын да эшләп тапшыра алганнар. Йортның биредә булуы бик уңайлы, диеп саный. Шуннан да ерак түгел, якын. Асфальты да бар, табигате дә матур. Биредә төзелеш эшләре сентябрь аенда башланып киткән, ә төгәлләнү вакыты декабрьдә дип планлаштырыла. Быел әлеге территориядә 30 йорт сафка басса, алдагы елларга аларның саны 77 гә җитәр дип көтелә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Алар йорт хуҗалыгын алып баралар, фермада терлек карыйлар, Кырда эшлиләр һәм шул ук вакытта балаларын да тәрбияләргә өлгерәләр. Унбишенче октябрьдә бөтен дөньяда халыкара авыл хатын-кызлары көнен билгеләп үттеләр. Безнең хәбәрчебез Восток Агро хуҗалыгында сыер савучы һәм бозау караучы хатын-кызның ничек яшәвен һәм эшләвен күреп кайтты. Китәсе килми, кызлар, балалар янына барып кайтам, сыра өйгә кайтасым килә, балаларым янына кайтасым килә өйдәге. Минзилә Касыймова тумышы белән Югары Казаклар авылыннан. Кияүгә чыккач, Зур Сәрдек авылына күченә. Хәзер ул мегафермада сыер савучы булып эшли. Бу һөнәрне Минзилә инде күптән, нәкъ 32 ел элек сайлаган. Элек шартлар бөтенләй башка иде, ди. Башта гади фермада эшли, әнигә янда бит теге. Сыерны үзең куып кертәсе, йә монда инде, Аллага шөкер, бу мега фермада инде кунакка барган төсле генә барып кайтабыз. Барыбер эш җиңел инде. Әзер сыерны савабыз, ап чыгып китәләр. Люция Галимуллинаның эш стажы Минзилә Касыймованыкы белән чагыштырганда зур түгел. Быел аның Восток-Агро хуҗалыгында бозау караучы булып эшли башлавына алты ел була. Аның бурычларына бозауларны сөт һәм башка азык белән Тукландыру керә. Биредә эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган, ди. Безне менә шушында ук китереп куялар машина белән, шушыннан алып китәләр. Без җәяүдә йөрмибез, Аллага шөкер. Столовыйда ашаталар безне. Первый, второй җылы ризыклар ашап мендек менә яңа гына. Аллага шөкер, бөтенесе дә без канәгать бөтен нәрсәдән. Хатын-кызларның икесе дә авылда калуларына үкенмиләр, киресенчә, алар авыл җирендә яшәү күпкә яхшырак дип горурланып әйтәләр. Бу авыл тормышының хезмәт итү генә түгел, ә үз хыялларыңны тормышка ашыру, ныклы гаилә кору өчен яхшы мөмкинлек булуы турында сөйли. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Районның 117 нче янгын сүндерү-коткару бүлегенә Сәрдекбаш мәктәбе балалары кунакка килде. Яшь кунаклар машиналарны һәм җиһазларны карап кына калмадылар, ә чын геройлар, янгын сүндерүчеләр эше турында бик күп кызыклы мәгълүмат белделәр. Балаларга биредә ошадымы, тулырак киләсе материалда. Ну как? Әйбәтме? Мәктәп укучыларына янгын сүндерүчеләр инде ияләшеп өлгергән, чөнки мондый очрашулар биредә еш уза. Экскурсия вакытында балалар биредә эшләүчеләрнең янгыннарны ничек сүндерүләре һәм гадәттән тыш хәлләрдә кешеләрне ничек коткарулары турында күбрәк белә алды. Безгә күбрәк балалар бакчасыннан киләләр, башлангыч класслар килә. Без аларны менә аңласыннар, күрсеннәр дип, Сөйлибез инде бөтен әйберне, нинди инструментлар башлыйбыз, төрле ситуацияләрдә. Янгын сүндерүчеләр балаларны үз бурычлары белән якыннан таныштырдылар, шулай ук коткару операцияләрендә кулланыла торган җиһазлар һәм техниканы күрсәттеләр. 30 метрга хәтле су сиптереп була. Менә шулай алар бөтенесе җайланып качалар. Бу герметичный, моннан берни су акмый. Бай һәм кызыклы программа укучыларга гадәттән тыш хәлләр дөньясына яңа яктан карарга ярдәм итте. итте. Экскурсия укучыларның күзаллауларын киңәйтеп кенә калмады, ә кайбер балаларга киләчәктә сайлыйсы һөнәрләре белән якыннан танышырга мөмкинлек бирде. Киләчәктә үзеңне кем дип күрәсең?
Пожарный. Чөнки аларның һөнәре бик файдалы һәм кешеләргә файда китерәсе килә. Мин бүген беренче тапкыр пожарный машиналарын күрдем, пожарный киемнәрен Ничек киенүләрен, пожарный инструментларын күрдем. Әле күргән юк иде. Сәрдекбаш авылы мәктәбе укытучысы Энҗе Кадыйрова билгеләп үткәнчә, мондый экскурсияләр балаларга хәзердән үк төрле һөнәрләр белән танышырга һәм киләчәктә аңлы рәвештә сайлау ясарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бик әйбәт эмоцияләр белән кайталар. Аларның шушы һөнәргә карата мәхәббәтләре уяна, аларның кызыксынулары уяна. Алга таба да менә шулай мин үзем бүгенге сәяхәттән соң балаларны тагы да алып килергә һәм аларны инде шушындый җирләрне күрсәтергә дигән максат куеп кайтам үземә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмарада Көмеш яшь волонтерлары гуманитар ярдәм күрсәтү эшен дәвам итәләр. Хәзер алар маскировка челтәрләре үрү, токмач әзерләү, җылы йөкбашлар бәйләү белән мәшгуль. Бу юлы волонтерлар нинди ярдәм әзерлиләр, Миләүшә Хаҗиева тулырак сөйлиячәк. С интересом, чтоб от нас была какая-то помощь, какая, какое-то тепло. Хәр атна саен Көмеш яшь волонтерлары халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенә җыела. Анда алар токмач кисәләр, җылы оекбашлар бәйлиләр, шулай ук маскировка челтәрләре үрәләр. Бу җайланмалар хәрбиләрне дошман күзәтүеннән сакларга ярдәм итә. Мы вот плетем сетки.
Без менә хәзер челтәр үрәбез. Ак тукымадан да, яшел тукымадан да үргән бар. Хәрбиләр безгә нинди челтәр кирәклеген әйтәләр, без шундыйны эшлибез. Дөрес, мөмкинлекләребез бигүк уңайлы булмаса да, тырышабыз. Битараф булмаган ханымнар махсус хәрби операция башыннан ук гуманитар ярдәм җыя башлаганнар. Ә хәзер кул эшләре белән шөгыльләнүче тегү остаханәсе ачканнар. По телевизору смотришь, в госпиталях не хватает именно постельного белья. Телевизордан карыйбыз, госпитальләрдә урын-җир җитми. Һәм мин кызларга, волонтерларыбызга тегәргә тәкъдим иттем. Мин әйтәм, кызлар, әйдәгез, өйдән берәр материал алып килербез, җәймәләрне, мендәрләрне үзебез тегеп карыйк, дидем. Безнең хәрбиләр тиздән туган ягыбызның җылысын тоячаклар, ди Нурия Закирова. Күптән түгел волонтерларның яңа инициативасы барлыкка килгән, табигый үлән чәйләре әзерли башлаганнар. Мондый идея Мамадыш шәһәре волонтерлары белән очрашудан соң туган. И там они увидели у них чаи. Аларның чәйләр ясаганын күрдек. Быел мин менә вакууматор сатып алдым. Менә боларның барысын да эшләп карадым. Үзебез тиздән кызлар белән эшли башлыйбыз, чәйләр ясыячакбыз. Моннан берничә көн элек Кукмарадан җыйган гуманитар йөкнең чираттагы партиясе махсус хәрби операция зонасына җибәрелде. Бу, биш тоннага якын азык-төлек, гигиена чаралары, төзелеш материаллары. Алар тиздән безнең хәрбиләргә барып җитәчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Районыбызның балалар бакчаларында һәм мәктәпләрендә дә Ватаныбызны саклаучылар өчен гуманитар ярдәм җыялар. Салават күпере балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре һәм хезмәткәрләре хәрбиләргә инде беренче тапкыр гына ярдәм итмиләр. В нашем детском саду ведется очень большая работа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Кукмарада махсус операция зонасындагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю эше дәвам итә. Мәгариф учреждениеләре дә әлеге изге эштән читтә калмыйлар. Салават күпере балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, аларның әти-әниләре һәм хезмәткәрләр, илне саклаучылар өчен мондый ярдәмне беренчесен генә җыймыйлар.
Гуманитар ярдәм җыю буенча оештырыла торган барлык акцияләргә дә актив кушылабыз. Безнең әти-әниләр һәрвакыт ярдәм итәргә әзер торалар. Гөлназ Минемуллина, өч бала анасы. Кече баласы хәзер шушы балалар бакчасына йөри. Күп балалы әни, гуманитар ярдәмне мәктәпкә дә, бакчага да бирергә тырышам, ди. Без күбесенчә инде акчалата ярдәм, кием-салым, азык-төлек алып килдек. Бездән шул зур теләк солдатларыбызга, исән-сау булып, туган якларына җиңү яулап кайтсыннар иде. Балалар бакчаларыннан һәм мәктәпләрдән җыелган гуманитар ярдәм мәгариф идарәсенә җибәрелә. Аннан соң ул Кукмараның җыю пунктына тапшырыла. И дальнейшем будем продолжать вот это помощь гуманитарный помощь. Алга таба гуманитар ярдәмне җыюны дәвам итәчәкбез. Без хәрбиләрдән аларга кирәк булган товар исемлеген алабыз. Барлык мәктәпләр, укытучылар, балалар катнаша. Без райондашларыбызның исән-сау әйләнеп кайтуларын көтәбез. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмара районы авылларында гошер сәдакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү эше дәвам итә. Гошер сәдакасы ул, Аллаһы Тәгаләгә мул уңыш өчен рәхмәт йөзеннән бирелә торган сәдака. Әлеге эш районыбызда ничек башкарыла, Миләүшә Хаҗиева тулырак сөйлиячәк. Гөшерләр җыеп, зәкят җыяр әйберләрен дә генә инде шулай мохтаҗларга тарату эше белән шөгыльләнәбез. Көз ае җитеп, күпләребез инде уңышларын җыеп, базларына салып куярга җитештеләр. Ләкин шушы ризыкның уннан яки егермедән бер өлеше мохтаҗларга, дини оешмаларга бирелергә тиеш. Бу вакытта фермерлар һәм бакчачылар әлеге күркәм гамәлне башкару өчен берләшәләр. Гошер сәдакасын җыю, Ошбуҗи авылында ел саен башкарыла торган изге эшләрнең берсе. Кешенең өстендә хатлары калмасын, мөшерләре калмасын дип, менә шушылай иттереп, инде тракторлар белән җыярга чыгабыз. Элек-электә инде КАМАЗлар туладыр, менә быел да күрәсез, менә бер тракторыбыз тулды, бер газель тулды, әлхәмдүлилләһ. Гошер сәдакасын җыю ел саен көзге уңышны алу вакытына туры килә. Ошбу җыйда аны трактор яки газель белән авыл буйлап җыеп йөрсәләр, шәһәр җирендә теләгән кешеләр аны мәчетләргә алып килеп бирә ала. Иң беренче чиратта без инде үзебезнең шушы Кукмара районында булган мәчетләрне, мәчет түгел, мәдрәсәләрне, әйтсәк инде, шушы шәкертләргә кирәк булган җирләрне канәгатьләндерәбез, мохтаҗларны карыйбыз, аннан инде артканнарын без инде менә Казанга җибәрәбез, шушы ислам институтларына. Кукмара районы халкы мондый үзара ярдәмнең мөһимлеген аңлап, гошер сәдакасьтән ел саен тапшырырга тырыша. Бәрәңге бирдек, акчалата бирәбез. Ел саен бирергә тырышасызмы? Ел саен бирәбез, ел саен. Бирәбез, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Алай йөреп тора. Узган ел Татарстанда 827 тонна гошер сәдакасы җыеп таратылган. Бу гамәлне башкару мөселманнарга авыр тормыш хәлендә калганнарга һәрвакыт ярдәм итәргә кирәклеген